Xi drammaturgi ma jiktbux biss il-linji tal-karattri, imma wkoll struzzjonijiet dettaljati, filwaqt li kittieba oħra jagħtu aktar libertà lid-diretturi u lill-atturi. Tkellimna ma' Simon Bartolo dwar il-ħiliet meħtieġa fil-kitba għat-teatru.
Mindu kont tifel, dejjem kont inħobb ngħid l-istejjer. Missieri kien jirrakkonta l-istejjer, kont nirrakkonta l-istejjer bl-istampi meta ma kontx għadni naf nikteb, imma meta kbirt, Kelli ħbieb għaqqadna grupp tat-teatru, Alea Tea, u bdejt nikteb għat-teatru mal-ewwel. Inħoss li fil-kitba, fil-fiction, meta nkun qed nikteb rumanz jew novella, għandi ħafna iktar libertà. Jiena l-kmand tiegħi nnifsi. Fit-teatru għandi l-producer, id-director, l-atturi li mbagħad ibiddlu, min jikkomponi l-mużika, ibiddlu, so huwa group effort. Fit-teatru wkoll trid tgħid kollox mid-djalogu, so ma tistax inti tifhem x'inhu jaħseb persuna bħalma tagħmel fuq ktieb. Trid dak li qed jaħseb irid jgħidu jew jagħmlu b'xi mod viżwali. Meta nkun qed nikteb għat-teatru, l-istruzzjonijiet li nikteb ivarjaw skont min ikun ħa jiddiriġi. Jekk inkun ħa niddirieġi jien, ġeneralment tkun diffiċli, wa, mhux diffiċli, imma tkun daqs iktar diffiċli għal ħadd biex jifhem x'jiena nikteb għax ikun hemm id-dialogu biss u frasi jkolli nkun naf diġà x'ħajkunu lebsin, kif ħajiċċaqalqu u x'ħajamlu. Però meta nkun naf li ħajiddirieġi ħadd ieħor nagħmel ħafna istruzzjonijiet u speċjalment jekk inkun qed naħdem ma' direttur ġdid li qatt ma ħadem miegħi qabel. Hemm diretturi li hu pjaċir naħdem magħhom għax jiġu b'idejat tagħhom li jkunu differenti minn tiegħi u fl-aħħar wara li l-play tgħaddi minn taħt idejhom u niddiskutuha u kollox, tkun differenti milli kon ħsibt jiena imma b'mod fejn kulħadd ikun ferħan. Hemm diretturi oħra li jgħidulek le issa la tajti li issa fidejja u xi kultant jagħmlu biċċa xogħol vera tajba u nhu pjaċir ngħid imma ħalejt f'idejhom. Naħseb fil-maġġoranza tal-każi ħa ngħid hekk. Imma xi kultant ngħid dil-biċċa stajt setgħu għamluha b'mod aħjar jew di bidlu li kelma u di daħlu li sentenza li ma kinitx tiffittja. So jiddependi ma' min tkun qed taħdem naħseb. Fejn jidħol teatru jiena nħobb nittratta ħafna Problemi ta' familja, ta' imħabba, ta' ħbiberija, relazzjonijiet l-iktar. Jiena l-place tiegħi għalkemm l-istorja li hija hija importanti, però tiġi t-tieni. Il-karattri jiġu l-ewwel, l-istudju tal-karattri huwa l-iktar naħseb l-iktar ħaġa li nieħu pjaċir ehm, nesplora. Mbagħad jiddependi wkoll jekk inkunx ġejt ikkummissjonat biex nikteb play, allura jkun għażlu li diġà suġġett U ġieli anki t-titlu tal-play ikun għażluli u meta nipproponi play jien allura nkun nista' nagħżel mill-A saż-Z kollox jien. Għalija l-iktar ħaġa importanti hija illi ma nkunx naf kif ħa jispiċċa dramm. ħafna nies jgħodu qatta ma teżemawha din. Ikolli idea, imma ġament ikolli ideat u ma jkunux ideat, ma jkollix idea eżatt li nkun naf, mela fl-aħħar jiġri A, B u C. Le, jkolli ideat jisom daqsxejn berflin ħanejtek, nkun naf pereżempju li eh, dak il-karattru ħajmut fl-aħħar jew Jew dawk it-tnejn ħaj jiżżewġu. Imma kif nasal għaliha u x'ħaj jiġri wara u x'ħaj jiġri waqt. Inħobb inżomm il-kitba interessanti u eċitanti għalija nnifsi u kuljum meta nikteb jisni qed naqra ktieb u għalaqtu fil-għaxija u l-għada rġajt ftaħtu ma nafx x'inhu ġej. Dik ikolli idea frasi x'ħajġri fil-ktieb li nkun qed naqra ta' ħaddieħor imma ma nkunx ċert. Inħobb li meta nkun qed nikteb jien stess nagħmel l-istess ħaġa għax inħoss li dik il-kurżità, dak il-mod interessanti li jkolli jien stess, tiġi trasmessa għal min ikun qed jew jaqra l-ktieb jew jara l-play fit-teatru.